Uru ara mai, uru ara mai e te kāui i ngā pōkai a Nukuārangi ki te ngore whakamarumaru o Pupuke Te Wānanga he hai. Tēnei te ara kei runga te ara o Ranginui e tū nei te ara o Papatuanuku e takoto nei. Rarau te tapuwae o Tāne ki raro, nau mai te pō, tēnei te ao, e rongo ē wakairi atu ki runga, Turuturu o Witi Whakamaua Kia tina, tina aunge ui e, tae ki e. Ko e, ko e, e koe e te kori mako manu. E rere āmiomio rā ō kupu kairangi, ka miia rā te uta te tai te runga te raro. Mi ia ra te ao oti no koe ia ka mi ia ra ko te motu wanui. Me aroaro atu ra ki te rangi, ki te ka ui tapu kua tae atu ki te taepaepa tu o te rangi, rarau mai ra ia ai o Mowai rokiroki. Koutou nga mate ki koutou, otia no ko te unga ora tatou te kaupapa ora, kaupapa tangata ora e uiui nei, karanga mai, karanga mai, nau mai. Nau mai te pupuke te wānanga i tēnei wā. Nau mai ki tēnei o tātou wānanga, kuʻu mai, kuʻu mai, kuʻu mai rā. Kai roto i tēnei o ngā wāanga e tātou mā e nui te ua ka puta, e nui ngā kai kai roto i tēnei pātaka. Arā, e whakataukī kōrero ka kōrerotia e pā ana ki ngā iwi o roto o Taranaki. Kātahi ka māuitia atu ki ētehi pitopito kōrero nā Tākuta Ruakere Hond. Ka mutu ka oki kōmuri awatea ngā whakaaro ki tētehi kuia, pou kuia, toki tai mārama, koia tērā ko Mirimiri Tamarapa, me ētehi o ngā kōrero mō tētehi mōteatea nō tuawhakarere. Ka mutu i konā ka tiro ia ko te tauparapara. Ka mutu, ka tau atu ki tētehi pao, hei whakaere, hei kōpani ake i tēnei wāhanga. Nō reira e te iwi e, nui mai, rarau mai, tēnā mai tātou katoa. Ko te kōkē kōrero, ko te whakataukī rānei, e tino kōrero ēnā nāku i mākoro mā. He taonga, E whakarāpopoto ana i ngā kaupapa uua i ngā kaupapa nunui, arā, ka tū mai i roto i te iwi, i roto i ngā apu, i roto i te whānau, i roto i te tangata kotahi rānei. Ko te whakataukī e whakataungia ana tētehi kī, arā, i puta mai ai te tangata i ngā tāngata rānei. Nā runga i tērā e tū mai nei kei mua i te aroaro, koia tēnei ko Hēmi Sundrin, he uri nō te maunga Tītoea o Tararaki e whakataukī tāna. Nō reira e Ēmi, wākina, wākina, wākina mai tō whakataukī e hoa. Whakataukī, whakawai, whakatauā ki, pepeʻa, kīwaʻa, kīreʻu, anei ngā kōrero tuku i o. Na ko te korero tuku iho i te rangi nei ko tenei, E kore e pau, he ika unaʻi nui, tena koe e Emi. Whakamaramahia mai ra to whakaaro, to mohio ki tenei korero. Me penei rawa ake pe te korero. Ka nui rā te una i, ka noʻo rā hei tautiaki, hei kaʻu whakangungu i te kiri o te ika. Ko tōna rite ko te iwi ka nui, ka tokopae, ka noʻo rā uki, hei kahu whakangungu i te mana o te iwi. Ngā kōrero tuku i ō whakamāua kia tīna. Awe no ke konei e tungau ana te ngakau ki te wakataukī kōrero, otia no ki a koe tonu e Emi nāu i tuku mai tēnei kōrero ki a tātou. E kore e pau e ika una i nui. E kore rānei e pau e ika tāmure una i nui. Nā, e kōrero tēnei, ā, kei te tika noroto ana mai te takiwā o Taranaki tūturu, Tētehi o ngā iwi kārangarangatanga tēmaa o roto i a Taranaki. Ko te unae, kei te tika rā tāu e Ēmi, ko te unae o te ika e tautiaki ana i te ika, e momo korowai ā-uru mō te ika, ana kia āei ai aua unae rā te tiaki i te ika i a ia e kau ana, i a ia e pakanga ana rānei. Nā, ka tikina atu ko tērā whakaaro ka tere kite atu i te māramatanga, ā, e aro atu ana hoki tērā kōrero ki te tangata, ki tā tau ngā uri o roto i a Taranaki tūturu, oti anō, tāia nōtia, ā, tērā kōrero ki te īpoki mai ki runga i a Taranaki katoa. Ko te unahi e tautiaki ana i te tangata, Oti anō, ko ngā una i ko ō mātua tūpuna, ā, tērā, e noho mai ana hei korowai mō tātou. Nō reira e kōrero ana mō te kaha, mō te pakari o te ao wairua, o te ao kikokiko, o te ao tangata, e tiaki nei tātou i a tātou, ā, i roto i ngā āhuatanga o te wā. Ka tika rā tēnei o ngā kōkē kōrero, whakataukī kōrero rānei, nō reira e mihi ake ana ki te whakaaro O kui mā, o koro mā, ka nui te aroha. E te iwi, kua aro mai rā koutou kia pupuke te wānanga i tēnei wā. Iwa tekau mā wā tāwaru te iarere, e pūrere atu ana te reo ki uta, ki kō, ki kō, ki kō, rarau tonu mai. Rarau tonu mai tā te mea he kaikōrero te wai ake nei, āna, nō roto ana mai o Taranaki. Ko tētehi o ōna iwi, ko Taranaki tūturu. Ko ia tēnei ko Tākuta Ruakere Hond. Kua ruku pūmau atu a ia ki ngā puna kōrero a ōna mātua. Kua tikina atu e ia ko ētehi pepeatanga kōrero mō Taranaki tūturu. Taranaki tūturu ko tētehi o ōna waka ko Kura Aupō. Ko Te Moungaroa te tangata o runga. Nō reira nā runga i tērā e taku nui, e Ruakere, kei a koe te wā. Ko te tino pepeha nei o te o te takiwa nei o o roto Taranaki iwi ko Taranaki waka pakaru. Koira te te pepeha e whakairia atu ki runga i te roe ana i runga i te mea ko te moungaroa te te rangatira i runga i te waka o Kuraaupō. Puta te iwi o Taranaki i roto anō i tērā te i te pakarutanga atu o te waka o Kuraaupō i i Rangitāuaua. Nō reira koira te pepeʻa o te takiwā nei, ā, ko Taranaki anō te maunga. He nui anō ngā awa, ā, nā, kei ia wā i roto i a, i a Taranaki iwi, ana, kei, kei tērā apū, kei tērā apū tōna, tōna awa, nō reira e tini, e tini ngā awa, e tini anō ngā, ngā takutai, engari anō ka kīa atu ko Taranaki te maunga, ko Pouākai, ko Te Iringāniu ngā, ngā pae maunga i tōna taha, Ko Rau o Te Pairu te kaiarataki i a Taranaki ki Te Tai Auauru. Kua tino rerekē rawa atu ināianei pērā i ngā wā o mua, nā te mea i te wā o te ngā pakanga o te Māori ki te Māori, i te haerenga mai o ngā iwi o te raki ki roto o Taranaki, ka inga te nuinga o ngā apu i roto i te takiwā o Taranaki iwi. Nō reira ko ngā apu e E kaha ana ana koirā nō ko ngā, ngā apū e piri ana ki ō rātou marae. Te nuinga e mōhio ana ko Taranaki, i roto i a Taranaki iwi ko Pariaka, ana ko Ngāti Moeaʻu, ko Ngāti Aupoto ngā apū o reira. Engari anō ka āere waka te tonga, na ki roto i Ōpunake e nui atu anō ngā apū o tērā takiwā, o Tamarongo, ā, kei reira anō, kei, kei te taha tonga o Pariaka, ērā o ngā. E apu kei ia takiwā, oa, i mua anō, he nui anō ngā apu kei, kei ia wā i engari ināianei ko te nuinga o ngā apu e āta kitea ana ko ngā, ko ngā apu e piri ana ki ō rātou marae. O, ko te, i te, o, me kī i te tau 1829 Whā, rua tekau mā rima pea te tau i eke mai ai ngā iwi o te, o te tokerau. Ko te take i aere mai ai i roto i a Taranaki ko te, ko te arakeke. I, i ērā wā kī katoa atu te takiwā o te iwi o Taranaki i te arakeke. E, e nui ngā ui, e kaha ana te tupu o te arakeke me te, te momo arakeke i tupu ana i reira, he arakeke tino kaha e, e, te muka e tino kaa ana, no reira ka aere atu ka ara mai nga iwi o te raki ki roto o Taranaki, ana ki te kimi tangata ma ratu ano e ma i te muka, ana ka tae ka ma i a taua unga kia aria atu te muka ki te tokerau okona atu ai ki nga te unga Pēnei a Samuel Marsden māna, tērā hunga e hoko ana ki ngā traders o tērā wā, nā, ki te okopū. Te aerenga mai o te tokerau i roto i a Taranaki kāri i a ia ki te whenua, i a ia kē ki te muka. Kimi e ware mā rātou, ana ka tae ka whakamahia taua ūnga kia Kia mahi atu te muka ka tahi ka riro atu e iwi, e iwi waka rau i roto i te tokerau, nō reira ka ari atu ki reira ka ka ua noo taurekareka atu aua tangata o Taranaki ki roto i te tokerau, ana i te wā ka ka uri ki te Karaitiana ngā iwi o te tokerau ana ka tukuna kia wātea aua unga, Ka, ka akona ki roto i ngā kura te, te mahi, te pānui, te tuhi, kātahi ka oki mai ētehi ki roto o Taranaki engari te nuinga nā kāre oki mai ki roto o Taranaki e, e momo akamā pea a rānei ana ka āere atu ki wā ike ko te nuinga o ērā mihingare o ērā wā i, i ngā, i, i te uringa atu i te motu ana ko e, nui tonu ngā mea o Taranaki i roto i taua unga. Kei reira anō ngā kōrero, ana, ehara i te mea kei te, kei te takariri i runga i te, i te, i ērā mahi o ērā wā, i mōhio tonu, ana, i uru atu anō a Taranaki i roto i ērā mahi, te piringa atu ki a, ki a Te Rauparaā, nā te mea e, e wanaunga anō a Te Rauparaā ki ngā iwi pēnei i a, a, a Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, Te Ati Awa, nō reira i uru atu koirā nō ngā uatanga o tērā wā, engari muri mai o te tokerau i tana kuʻunga rā ki roto o Taranaki ka ara mai a Waikato, ko Potatau te weroero mā tērā unga. I te pakanga whakamutunga o tērā wā ki Ōrangituapeka, Koia te wā i mou ai te rongo, i takoto ai ko te uri kurī ki te whakamau i te maungārongo i roto i a Taranaki me Waikato, nō reira, koirā nō mea kī, ko te tino pūtake rā o te hononga i roto i a mātou ki Waikato mai tērā wā i te wā i tū a Potatau te werowero kia kī atu ka mou te rongo i tēnei wā. Māna anō e whakamutu te aerenga mai o ngā iwi o te raki ki roto o Taranaki, nō reira, ko taua unga i haere mai i te raki kāre i noho mai ki ki roto i te i te takiwā nei. Ka ka kimi tangata whakamahia te te te unga tangata kia kia aria atu ngā ngā ngā muka o konā tū ai ki te Pākehā. Te uri i wakaeke mai i a Kura-aupō te waka i Mānū e tino i pakaru mai ai i Rangitāuaua, kī ai tae mai i te wā e tika ana ki tēnei motu, otirā nō ki roto o Taranaki. Taku mōhio ake nei nō muri kē mai i tae mai ai te waka. E ti ai nō ko ētehi o ana tāngata o runga i eke ki runga i a Aotea, ētehi i eke hoki ki runga i a Mātaatua. Wai anō rā Ruakere tēnā koe, tēnā koe te whakamārama mai rā ngā kōrero mō roto o Taranaki tūturu, ngā kōrero mō ngā whenua, ēteʻi o ngā apu, ngā maʻi i maʻia ai e ngā mātua e ngā tūpuna o roto i tērā wā. Nō reira ki a koutou ngā uri o Taranaki tūturu karanga māi, tēnā koutou. Otiia nō ka noho mai ēnei kōrero hei tino taonga, taonga manawa. Mā tātou katoa iti anō mō koutou ake nei, tēnā koe e Ruakere. Pupuke te wānanga, e wānanga ana i ngā kōrero waka taukī, e wānanga ana i ngā kōrero ana kua puta nei mō Taranaki tūturu. Ka kite tātou, he wai kōrero rā tēnei, e ono ana te waka taukī, arā, e kore e pau, e ika una i nui, Arā, ki te kōrero i puta mai i a Ruakere. I te mea i takea mai, i puta mai tērā kōrero nō tērā iwi o Taranaki tūturu. Kāti, kia oki kōmuri i awatea rā tātou, ki te ao o Neekura, ki te ao kō atu, oti anō ki te ao o Te Kaununui, ki te ao o Te Kauraroa, E kui e, kei taku pou, He kui mirimiri tēnā koe. Ko ō taonga mirimiri ēnei kua waiongia mai e koe ki te ao. Ko koe ka kōrero mai mō te waiata Tauitoraka i a Wakarongo e Te Rau. He kōrero ēnei nā ō mātua. He kōrero ēnei nō tō pikiamokura. Nō reira i runga i tērā ka tika hoki kia kōrerotia tērā pāpā i a Āmiora Prime, Sam Prime. Ana koe ia te tangata e kōrero atu ana ki a koe, ko ia i kōrero ngātahi ki a koe mō ngā kōrero te wai ake nei, ana, māringanui te ao, māringanui tēnei waka ukinga, tēnei waka tupuranga i ō kōrero i waihongia mai ai ki te ao, ki whitingia e te ao, kia whitingia e te rā, ki whitingia e te ngākau o ngā uri mokopuna.

Kopa whare, what was that? Oh, well, te kopa ware, nei ka noho i te kopa ware, that mean in a, he ware, you know. His house. Mm, a big house. Tatau Ware rangi. rangi, ara wera i tatau rangi, nei te kopa ware, tatau rangi e marama ka ruku i te pae. E, e, e, e, e, te tangata nei, e tangata maʻi kai nei, ei. Yeah, ai he tangata, ai he re, he re, maʻi kai, koirā ana maʻi, ei. Haere ki te moana, e,

Ko te mea kua tūpoupou noa e tana tana no wai, at that moe tūturi, you know, when he gets asthma he sits up and then he moe tūturi, moe pēpeke, moe tūpoupou, pērā kua pērā noa e o tana te moe a te tangata nei. And a maero au nei, you see, na kua rite ai ia ki te, maero au nei ka aku ka kei i te waru, kua rite ai ia ki te mea, ki te mea toku wei.

Yeah, she'd be a better uh, translation than me. She might be a precise. She knows him. She chanted it to me the other day when we were with uh, Ruka. Nā te tiki o taku manawa piri ki te tō te oha koe. But uh, Te long as I got what I was thinking, long as I got the first part,

the way in a sad way of singing it's a person that goes out fishing goes out to the sea and you know making kai and all that well Aki was a man was like that too eh and then when my my what's name when we came and my mother sings it and, and, and it's just the way she sings it Tiro ia mai au ei katoa ki paenga toroa e koroirani.

Oh, kei te uri kau ngā māra, kei te tangi te ngākau, ā, e tino aroha e rere ana, e wētukituki ana i roto i tēnei wā. Tuatahi i te rongo ake i tēnei waiata, e waiatangia ana e tētehi pou kuia nō roto i a Taranaki, e kuia mārama, e kuia mōhio. I runga i aku kōranga e taonga whakamiriwiri katoe nei, nā te kuia nei, nā Mirimiri, i waiho mai ki te ao. Kāti ake, he nui ngā kōrero kua puta. E aua rere kē ēnei kōrero ki e te i atu kōrero kua kōrerotia mō tēnei waiata wakarongo e te rau. Āna e waiata aroa, e waiata tangi. E ai ki te kuia nei ko te tangata nāna i whakaī te waiata ko Timotiu. Kei ēti i kōrero ko Timoti kē tōna ingoa, iti nō. Ko te kōrero mo te tupuna nei mo Timotiu, He tangata mahi kai. He tangata aere ki te takutai moana, ko i kai, koera tāna oranga, koera tāna mahi, e manaaki tana iwi i tana rahi. Ā, i tino tērā kōrero tērā. E kōrero ana tēnei waiata mō te wā i pāngia te koroeke nei e te mate ngoio, e uanga. Ā, ko ngā kōrero i puta mō te tupuna nei, ana nō roto o Ngāti Ine, ā, e kōrero ana mō Tataurangi, koira te kopa ware, koira tōna ware, ana e tū ana i roto o Meremere i ēnei rā nei. Tēnei kāinga mō koutou e areare mai ana, kei kō atu o Te Awera, ki roto o Taranaki. Ā, e tupuna e ai ki ētehi atu kōrero e toa, He toa taua, he toa kaipakanga. Engari kāre pērā ngā kōrero a Mirimiri. E rerekē ana whakamārama. E mea ana ko tana toa e wāngai tangata ki te kai. Ahatia anō rā ka kōrero anō tēnei kuia ka māuiuitia a Timo Tiu. A ka tahi, ka re ia taia te are ki te mahi kai. Ka re e tae te mahi kai. Kei e te i kōrero i māwiwi ti ati mō ti, ka re ia tae ki te are ki te pakanga. Ka tahi ia ia ka roa ki a ia anō. Nō reira e tangi rā tēnei nō nōna ki a ia anō. Hei ai ki ngā kōrero a Mirimiri, mō tana kore kaa ki te puta ki te kaa, ki te mahi kai, te ii ika, me ērā uatanga katoa. Ā, ko tētehi o ngā wā i kōrerotia e te kuia nei, ko Motukiore. Nā tētehi o ngā wā i, ā, e aare ai tēnei tupuna a Timotiu ki te ii ika. Na kare he tae te puta, na te māuiui te uango, ara, te ngoio, i pēnei ai. A i kōrero oki rā tēnei a kuia i a Mirimiri a mo te moneu, e tētea o ngā kupu kai roto i te waiata, e māuiui. Ngā kupu nei moe tūturi, moe pirepeke, moe tūpoupou. E kōrero ana ēnā kupu e ai ki te kuia nei mo te. Mo te māuiui rawa o te, o te koro eke a Timotiu, ana kua piko te tuara, ne, kua ngoikore aere, kei te rua. Ana koinei moe tuturi, ana kare tae te takoto ki te moe, ka moe ke ki runga i ngā turi. A moe a Tūpoupou, kua piko te tuara, na kua māuiui rawa. Na tērā, tērā kōrero. Ka haere tonu ngā kōranga whakamārama te kuia nei, ā, nō Ngāti Ine tēnei tupuna. Ā, nō te ao kō atu, nō te wā i a Te Raupara a ia, nō tērā wā. Ā, ā, i kōrero ki te kuia nei te wānga i roto i te waiata, wakarongo e te rau. Kei te kōrero a Timotiu ki tana iwi, Tēnei te tupuna o te atua mate kua piri ki a au. Tēnei te māuiui nui kua tau mai ki runga i a ia. Arā, ki, ki runga i a ia. Nō reira, e uaua mōna te puta. Nō reira, e tino kōrero, kei roto hoki i tēnei kōrero, e kōrero ana mō te tao me te patu. Nā taku mōhio nōku ēnei kōrero, ko te tao e momo uata, e momo rākau patu, ko te patu ko tonu ko te patu. Engari e ai ki ngā kōrero a Mirimiri, ko tēnei mea te tao e kōrero ana mō tana mahi tunu kai, he tao, he tao kai. Nō reira, ka nui te aroha ki ngā kōrero kua puta mai i tēnei kuia me ōna whakamārama nō tōna piki amokura. Nāna, nā ōna mātua ēnei kōrero, ana i waio ki a ia, nāna i tuku ki a Āmiora Prime i opukina ēnei kōrero, ana e Te Reo Irirangi o Te Korimako, ana kei tēnei wā, kei te kōrerotia atu e au. Nō reira, i tāpiri ake māku ki ēnei kōrero, he nui ngā kōrero mō tētehi kaupapa kotahi. Ko te ao Māori tērā. Ko ō tātou mātua tērā. He aronga rerekē, he aronga rerekē tēnā. Koinā oki te pai o te wānanga. Nō reira, ā, kōrua tau, kei te kuia mirimiri, otiia nō rā, kua whakamirimiringia tātou ki ō taonga. Ki a koe oki rā e te Pāpā Āmiora, moe tūturu, Moe mai rā koutou, koia ko te tupuna o te mate, kua piri kia kōrua. Nō reira, koinei te rau e whakarongo ana kia kōrua ki ēnei o ngā kōrero i waihongia mai nei, me kī e koe e kui ana nā rā e te pāpā Āmiora i tiki atu. Nō reira, i runga i tērā, e te iwi e, tēnā koutou, ā, te ātaahua nui o ēnei kōrero. Bueno, mai i ngā kōrero o te ao o tua wakarere o te ao kō atu, tēnei ka mau tonu tātou ki te ao kō atu. I te uakanga tai, tīmatanga, o tēnei wānanga, hapupuke te wānanga i runga i te korimako o Taranaki 98 te iarere. i te uakanga tai, te tīmatanga nei. Arā, i puta i a au tētehi tauparapara. E tauparapara tērā nō tua wakarere anō hoki. I tēnei wā me titiro rā tātou ki ngā kupu. Hmm, nā, ko ngā kupu kai mua i a tātou i tēnei wā. Tēnei te ara kei runga, te ara o Ranginui e tū nei. Nā, tērā rārangi. Ko te hononga tēnei. Ko te hononga, ko te piringa ki a Ranginui e tū nei. Tēnei te ara kei runga, ko te ara o Ranginui e tū nei. Tērā, tērā whakamārama. Ka rua, e kōrero ana tērā rārangi ki tēnei tātou i tēnei wā. E kōrero ana tērā rārangi kei wea te uarai ki te mātāpuna, kei ea te uarai ki ngā taonga tūturu o te ao. o te ao, ara kei a Ranginui e tū nei. Nō reira, e hononga atu ki reira. Tēnei te ara kei runga te aroa Ranginui e tū nei, te rārangi tuarua, ā, te aroa o Papatuanuku e takoto nei. Ā, arā anō te hononga me te piringa ki a Papatuanuku. Kei reira, nē, hono atu ki te rangi, hono atu ki te papa. Rarau te tapuwae o Tāne ki raro. Nā, tēnei wāhanga, kei te kōrero mō Tāne tokorangi. Kei te kōrero mō te wā i rarau ōna waewae ki a Papatūānuku, ko tōna māunga, tōna ūpoko i piri tonu ki a Rangi, nāna i wakawe e i a Ranginui ki runga, ko Papatūānuku ki raro. Me te mau i tāna toki tapu i a Te Ao-i-o-Rangi. Koinei ngā kōrero a Tararangi, e te i iwi o Tararangi, e te iwi o Tararangi. Hetia anō, ka wakawe e. Ā, nau mai te pō. Kei te kōrero tērā mō te pōuritanga i te wā i piri ai a Ranginui ki a Papatūānuku i roto katoa rāua me ā rāua tamariki i te pōuritanga. Tērā, nau mai te pō. Tēnei te ao. Nā, kua whitingia mai ngā tamariki a Ranginui rāua ko Papatūānuku, ngā atua e te ao. Nā, kua tau mai ko te ao mārama ki runga i a tātou. Nō reira he tauparapara pai tēnei hei tauparapara i mua o tō tū ki te kōrero, ki te mihi rānei, ā, e karakia hoki te tauparapara, arā, kia rarau ai tātou, rarau ngā tapuwae o Tāne ki raro. kia tau mai ai ko te ao mārama, ko te māramatanga ki runga i tō kaupapa, te kaupapa o tō kōrero, te kaupapa o tō ui, te kaupapa o tō wānanga. Nō reira, koirā te wā ka whakamahia tēnei o ngā tauparapara. Nā rā ngā kupu kei te iri mai, mā koutou e ako, ā, mā koutou e ako. Nō reira, e TV e, koirā te wā anga ki te tau. Parapara. Kei tēnei wā, i runga i a Pupuke Te Wānanga, 98 tāwaru te iarere, me aro tātou ki te ao o te pao. Heoti anō tāku i tēnei wā, he whakamārama e a Te Pao. Ko te pao rāua ko te kōkē kōrero, whakataukī rānei, e wanaunga rāua. Nei he āta rāua. Ko te wanaungatanga nui kei waenganui i a rāua, Na ka kiki rongo koutou ka tau atu au te kupu raua i te me kua wakatangatangia e au enei enei taonga he tangata he tangata te waiata he tangata te tauparapara he tangata te ngeri ne weno ra a e wanaunga te pao me te wakatauki ko ta raua e wakarapopoto i nga korero nui i nga korero oonu mo tetihi kaupapa nui I roto i ngā kupu itiiti nei. Nō reira, ko te pao e wai atu nei, arā, e kōrero ana tēnei pao mō te noho rarau o tētehi taha me tētehi atu taha, te noho rarau rānei o tētehi iwi me tētehi atu iwi. Kāti, kia arearea atu ō tātou taringa ki te pao nei. I tēnei pito, i tēnā pito rarau ai e. Kāti ake, koia tērā ko te pao. Tērā te pao, kua paopao mai ki runga i a tātou, kua puorotia mai ki a tātou. I tēnei, nā, kia titiro atu tātou ki ngā kupu māmanoe o ngā kupu, kua rongo ake anō, kia rongo mai koutou i ngā whakamārama. I tēnei pito, Ā, i tēnā pito rarau, rarau, ā, e. Nā, e, ko te wā ka whakamahi a tēnei, ā, kua rongo ake au me whakamahi a tēnei o ngā pao i te wā kei te tūhura tētehi tangata, wahine rānei, wahine ki roto i te whare, tāne ki Waoi ki runga ki te mara ki roto i te whare rānei, ā, ka whakamahia i te mutunga o tā rātou kōrero. Kei te kī, kei te pai tēnā taha e noho rangimārie ana, kei te pai tēnei taha e noho tau ana, e noho rangimārie ana, kei te pai ngā mea katoa. Nē? Nō reira, koirā tētehi pāoa e ako mā koutou, ā, e te iwi e, ā, koutou e areare nui mai ana ki tēnei o ngā kaupapa. Kāti, kua tau ki te hiku mutu. o tēnei o ngā wānanga i tēnei wā, ko te tūmanako i waiua ai koutou. Ko ngā taonga ka iaiatia e koutou, wāwātia. Ko ngā taonga rānei ka iaia koutou kia noho mai ki roto i tēnei ware, ki roto i a Pupuketewāna, hoi otia mai ki konei. Nō reira kia tau ngā tōmairangi o te wā i ngaro ki runga i a koutou, Koutou ngā manu o te uta, ngā manu o te tai, tēnei a Pupuke Te Wānanga, Te Kori Lima Kō Taranaki, e mihi kau ake ana rā ki a koutou, ki runga, ki raro, ki waho, ki roto, rire, rire au, Pai mārire.

Ko te reo.